Mae Wythnos Ffasiwn Llundain yn cael ei ystyried fel y lle mwyaf creadigol ar gyfer ffasiwn, a bob tymor mae pethe yn newid. Y cyflwynwyr, y golygyddion a'r modelu, mae'r newydd wastod on trend.
Mae 'na lot o wynebau newydd ar y circuit fel 'dan ni'n deud ac wrth gwrs mae Adwel Boa nath o roid ar y cylchgrawn hi ydi y model y foment a mae hi efo lot Ti'n neud efo wsos ffasiwn Llundan, mae hi wedi bod yn agor y lle a mae 'di bod yn ambassador i'r lle hefyd, felly dwi'n meddwl bod o 'di cael dylanwad mawr ar beth sy'n mynd ymlaen efo yma hefyd, achos i fi mae'n teimlo lot mwy edgy, lot mwy fatha street style a lot mwy cutting edge na mae o wedi yn y gorffennol. A gwyneb newydd o Gymru? Y fodel Greta James. Blwyddyn cynta fi fan hyn yym yn modlo yn Fashion Week so ma' fe 'di bod yn hectic iawn ma' castings trwy amser a rai weithie ma' ma' nw jys gweud o ma' show 'da ti a wedyn ti'n gallu bod yn fel on and off so ti'n gallu aros lot a bod on standby yn barod i mynd unrhyw bryd so ma' fe'n tense. Fi'n rili joio mynd i castings a trial a nocio ffrocke a outfits lyfli achos fi'n rili joio wnna gweld y looks a stwff fel 'a a yy fi 'di neud cwpwl o ffrindie hefyd ond ma' downside wedyn o fel bod yn excited am job a wedyn ddim yn ca'l e a stwff fel 'a so ti'n gorffod i yym ti'n gorffo ca'l tough thick skin. Yn amlwg, sdim lot fawr o fwdeilu yn Wythnos Ffasiwn Llunden yn siarad Cymraeg. Sa i byth wedi byw mewn Cymru, ond yy fi'd cael ei codi mewn Twickenham a fi a ddou brawd fi yn siarad Cymraeg da, y mam a dad. Ond fi'n siŵr bod gwylwyr cyson Espritrec yn nabod gwyneb Greta o rwle. Fi wedi bod mewn Craith, Arwyddodd, Mali Price oedd y character fi. A fi 'di yy ca'l y lladd unfortunately ond ie odd hwnna'n rili good fun.
Ond beth yw barn cynllunwyr sefydlog yr wythnos? Fi'n credu byse gweitho'n rili dda tymor hyn i i gynllunwyr sydd wedi roi neges gyda rwbeth sy bach yn gwleidyddol t'mo' ma' pob un yn moyn estyn product sydd gyda rhyw fath o neges ato fe, so wedyn maen nhw'n gallu gwerthu fe 'mlaen a mae pobl yn gwe- yn teimlo fel bod nhw'n rhoi at achos da. A neb fwy na Burberry yn cefnogi lliwiau LGBT. A Huw Williams o'r Tywyn yn Wythnos Ffasiwn Llundain am y tro cyntaf. Ers i fi fod yn ifanc o hyd i teimlo fel Llundain di'r lle i fod i ffasiwn a symud lle mae hyd at y designwyr, y stylists fel bod 'ma yn y lle mae popeth i ffasiwn fel mae rili dy lle i fod. Yym dwi'n astudio yn The London College of Fashion ar y funud yy dwi'n neud fy mlwyddyn waith ar y funud ac yn gweitho i dylunio o'r enw Christopher Shannon a wedyn yn Hydref fyddai'n mynd nôl i neud graduate collection fi. Fel mae lle mae pawb ca'l dangos eu gwaith a ca'l eu sgowtsio gan buyers yy stylist gyd o'r pobol pwysig ond i pobol fel fi sy'n astudio ma' mor anodd i ddod fewn i siw- sioeau fel 'ma 'dan ni'm yn ca'l chance rili. Dim ond ar Instagram ac ar online 'da ni'n cael gweld y gwaith rili. Mae Al Perez, y ffotograffydd, wrth ei fodd yn darganfod stael ar y stryd. Dwi enw Al, dwi'n dod o Porthaethwy, Ynys Môn, ac heddiw dwi'n gweithio yn London Fashion Week. Rŵan dwi'n concentrate dipyn bach am street style. Dwi wedi gweithio yn Japan, gweithio yn Seoul, Korea, gweithio yn Taipei hefyd. yn gweithio ar efo'r um, fashion brand Boy London. L love travelling the world. Y motivation di um, rh rhywbeth stylish, uh, rhywbeth uh, ddipyn bach uh, different, ac um, yeah, just rhywun sy'n fynd i lawr y stryd uh, efo'r uh, ddipyn bach o sas, ddipyn bach o'r attitude, ac um, yeah, mae'n um, uh, 50% yr uh, clothing, yeah. um, ond um,